1848 war net nëmmen d'Joer vun der Revolutioun an Europa, et wor och d'Gebuertsjoer vun eiser moderner Demokratie. Virun iwwer 175 Joer krut Lëtzebuerg seng éischt Verfassung an eng Chamber vun den Deputéierten. Mee wéi huet sech déi demokratesch Institutioun entwéckelt a firwat war 1848 esou revolutionär? Wëllkomm bei Parliament Decoded, ech sinn de Sven Clement, Piraten-Deputéierten an der Chamber. Haut maachen ech mat Iech eng Rees duerch d'Geschicht vun eiser Chamber, vu den éischten demokratesche Schrëtt bis zu der moderner Institutioun, déi, déi mer haut kennen. Vu 1815 bis 1839 ënnert der hollänscher Verwaltung. No de napoleonesche Kricher gouf Lëtzebuerg en Deel vum hollännesche Kinnekräich. Mir haten nach keng eegen demokratesch Institutiounen an alles gouf vun Den Haag aus verwalt. Mat eisem éischten eegene Parlament krut Lëtzebuerg eng sougenannten Assemblée des États, eng Versammlung vun de Stänn. Méi demokratesch war dat net. Just d'Vertrieder vun der Kierch, dem Adel an der Bourgeoisie konnten do derbäi sinn. 1848 huet alles geännert. Ënner dem Afloss vun den europäesche Revolutioune krut Lëtzebuerg eng nei Verfassung a mat hir och eng Chamber vun den Deputéierten. Fir d'éischte Kéier waren d'Deputéiert direkt vum Vollek gewielt. Dat war revolutionär! An och wann ufanks just Männer mat genuch Besëtz konnte wielen, ongeféier 4 Prozent vun der Populatioun, war et awer de Grondsteen fir eis modern Demokratie. Nach virum Éischte Weltkrich konnten du schonn zwee Drëttel vun de Männer zu Lëtzebuerg wielen. D'Fraen hunn awer bis 1919 misste waarden, fir kënne wielen an direkt sech och kënnen als Kandidatin ze presentéieren. Wärend dem Zweete Weltkrich gouf d'Chamber dunn awer opgeléist. D'Demokratie war ënnerbrach. Dës Period weist eis wéi wichteg et ass, d'demokratesch Institutiounen ze schätzen an och ze verteidegen. Nom Krich gouf d'Chamber nei opgebaut. 1956 gouf d'Zuel vun den Deputéierten op 52 gesat, 1988 dunn op déi aktuell 60. Mam neie Millennium gouf och d'Chamber digital, eng éischt Websäit, Live-Iwwerdroung, elektronescht Ofstëmmen, Alles Innovatiounen, déi d'Transparenz a Participatioun verbessert hunn. Zanter 2003 konnt een endlech ab 18 Joer net nëmme wielen, mee och gewielt ginn. Als ech als Deputéierten ugefaangen hunn, gouf d'Petitiounsplattform moderniséiert. Haut kënnen all Leit ab 15 Joer online Petitiounen deposéieren, eng wichteg Evolutioun fir d'direkt demokratesch Participatioun. Wat huet sech am Fong geännert? Vun 30 op 6 Deputéiert, vum restriktive Wahlrecht zum universale Wahlrecht, vun der Männerdomaine zu enger oppener Representatioun, vum intransparenten zu ëmmer méi ëffentlechen Deliberatiounen. Dës Geschicht weist eis, datt Demokratie keng Selbstverständlechkeet ass. Si huet sech iwwer Joerzéngten, Joerhonnerten entwéckelt a muss ëmmer weider verbessert ginn. All Generatioun muss dës demokratesch Errungenschaften net nëmme respektéieren, mee och weiderentwéckelen. Mir sinn haut Deputéiert, well d'Generatioune virun eis fir dës Rechter gekämpft hunn. An der nächster Episod kucke mer d'Gebai vun der Chamber, vum historeschen Hôtel de la Chambre bis zu den neien Annexen. Abonnéiert eise Kanal a sot eis, wat wosst Dir schonn iwwer d'Geschicht vun eiser Demokratie? Ginn et Momenter, déi Iech besonnesch beandrockt hunn oder der wou Der nach Froen hutt?